Үтүө күнүнэн оҕолоор! Мин бүгүн эһиэхэ куоска уонна кутуйах диэн Иван Мигалкин суруйбут остуоруйатын кэпсиэм. Былыр биир алааска биир балаҕаҥҥа Куоска уонна кутуйах олорбуттара үһү. Сайынын иккиэн сир астаан, балыктаан, онтон күһүнүн балаҕаннарын тымныы буолбатын диэн буорунан сыбаан, кыыдааннаах кыһын устата уокка оттор мастарын бэлэмнээн, тугу булбуттарын тэҥинэн үллэстэн, иллээхтик быр-бааччы олорбуттар. Үлэлээтэххэ, күн-дьыл биллибэккэ ааһар. Эйэлээхтик олордоххо, олох барахсан кэрэтийэн иһэр. Оттон ыалдьыбат, сүппэт буоллахха, булт да, ас да баар буолар. Куоска уонна кутуйах кыһалҕаны билбэтэхтэр. Кинилэр олорор алаастара да уһулуччу үтүө айылҕалаах сир эбит. Сарсыарданы көрсө күн чалхай сардаҥалара тииттэр төбөлөрүгэр сандаарыйаллар. Оччоҕо иккиэн тахсан сымнаҕас күөх окко сытан сыламыныыллар, чыычаахтар күн тахсыбытын уруйдуур, айхаллыыр ырыаларыттан санаалыын манньыйан нухарыйан ылаллар. Куоскалаах кутуйах уҥуохтарынан тээҥ, киһилии кэпсэтэр, толкуйдуур эбиттэр. Куоска булугас сытыы өйдөөх, уонна хорсун буолан, үксүгэр соҕотоҕун бултуу барар. Кутуйах буоллаҕына тэҥнээҕин билбэтэх, кыраһыабай дьүһүннээх, хап-хара чоҕулуспут харахтара көрбүтэ эрэ абылыыр, бэйэтигэр тардар мичээр уоттардаах эбиттэр Кини өссө уус тарбахтаах, асчыт киэнэ мааныта, бэрт кыра да бурдуктан мип-минньигэс хааһыны, алаадьыны астаан баран, бэйэтэ аһаабакка эрэ куоска хаһан бултаан кэлэрин күүтэ олорор идэлээҕэ үһү. Балаҕаннарын иһиттэн түннүгүнэн көрдөххө, алаас илин баһынан ыллык суола тырыгыллар Бу куоска кэлэр-барар суола. Оттон соҕуруу диэки көрдөххө улахан күөл баар. Киэһэтин күн киирбитин кэннэ сөтүөлүүр олус үчүгэй. Уу сыып-сылаас. Ол иһин сорох киһилэргэ кутуйах, тэһийбэккэ сөтүөлүү киирээччи. Биирдэ Куоска бэйэтинээҕэр улахан дьэдьэни сыһыыттан булан аҕалбыт. Иккиэн улаханнык үөрбүттэр. Кутуйах онно ырыа айан ыллаабыт. Дьикти дьэдьэн дыргылсыытан дьиэбит ииһин туунуй тупсар. Дьэдьэннэрин Саҥа дьылга сиэх буолан сибэрэспиттэр. Буо, ту буолбатын диэн омуһахха олорбуттар. Кутуйах куоскаҕа эппит, «Барыанньа буһарыам, ордугун аска кутуом. Эн биһикигэ элбэх буолуо, кыайан сиэхпит суоҕа, онон доҕотторбутун ыҥырыахпыт. Чэ сөп, ким ыҥыраргын бэйэҥ билээр». Тымныы туманынан өрүкүйэр ахсынньы ый бүтэһик хонуга тиийэн кэлбит Куоска сарсыарда туран маһын киллэрэн, оһоҕун тигинэччи оттубут, кураанах хардаҕас тигинэччи умайбыт, кини иһигэр санаабыт: «Кутуйах уһугуннаҕына барыанньа буһарыа, ас астыа, онтон мин онуоха диэри доҕотторбун куобахтаах кырынааһыгыртаан кэбиэһикпин» Инньэ гынан туут хайыһарын анньынан доҕотторугар барбыт, кини тахсаатын кытта кутуйах ойон турбут уонна дьэдьэҥи буоран сиэбит, саатыттан көрүүргэ сыламмыт. Эппит тыла толорбот буолуу сымыйалааһын куһаҕанын бэркэ билэҕит. Кутуйах иҥсэлээҕин ааһан, кыһыл тылынан дьэдьэн барыанньа буһарыах буолан Сымыйаннан эрэннэрбит буруйугар кини хорооҥҥо хоройор, ыал аһын уоран кэбиһэр куһаҕан кэмэлдьилээх, сытыы уһун тистэрдээх, түүнүн эрэ саһан сыбдыгылдьыйар мээнэнэн куттаммыттыы көрбүт сүүлэс төгүрүк харахтаах дьиҥнээх кутуйахха кубулуйбут Онтон ыла Куоска ааспыт олоҕун кыһыытын-абатын дьоҥҥо курдьугунаан, олоҥхолоон кипсиир, кутуйаҕы тутан сиир, тыаһа суох сыбдьыйан хаамар, түүнүн уоттанар харахтаах буолбут үһү. Болҕойон истибиккитигэр махтал